Gudden Owend bei Dikrich TV, haut aus der regionaler Wirtschaftszon Nordstad um Fridhaff. Genee geholl befanne mir eis hei elo am Startlokal, wou d'Nordstadbüroen ënnerbruecht sinn an awer och e Coworking Space, A Büroe fir jonk Entreprisen. D'Startlokalen, dat sinn am Ganze 650 Quadratmeter, déi sech op zwee Stäck verdeelen. Um éischte Stack befanne sech fënnef Bürosraim tëscht 15 an 20 Quadratmeter, wou ee bei engem Joresvertrag e ganz raisonnabele Loyer vu maximum 500 Euro bezilt. Hei solle jonk Entreprisen an der Nordstad d'Méiglechkeet kréien, sech optimal z'entwéckelen. Véier vu fënnef Plazen sinn den Ament och besat. Si kréien net nëmmen ee Büro, mee si kréien am Fong ee ganze Service do ronderëmmer. Dat heescht, vun de Parkplaze hir un der Dier oder de Bus, dee vun der Dier fortfiert. Si kënne Kopië maachen, si kënnen A-Null-Pläng erausdrécken, si hunn d'Kichen, déi se kënne mat benotzen, dat op zwee verschidde Stäck. Do kommen d'Leit och zesummen, dat ass ee ganzt Netzwierk, wat entsteet. Si maache Projeten zesummen, dat ass elo schonn am Lafen, dat ass ganz flott. Si kënne profitéiere vun eise ganz verschiddene Versammlungsraim, déi mer hunn, also vu 6 Leit bis 40 Leit, wou och scho flott Workshoppen entstane sinn. Also eng ideal Basis am Fong wuel, fir duerchzestarten. Och déi 12 Coworking-Plazen de Stack uewendriwwer kënne vum Ugebuet vum Startlokal Gebrauch maachen. Eng fest Sëtzplaz mat dobäi engem Badge fir fräien Zougang zum Büro, kascht de Mount 250 Euro. Eng fräi Coworking-Plaz kritt ee scho fir 20 Euro den Dag, 10 Deeg hannereneen souguer nëmmen fir 10. Nordstad Startlokal bitt deemno den idealen Uert fir d'Zukunft vu jonken Entreprisen am Norde vum Land. Hei elo si mer am coole Bistro am zweete Stack, deen all Acteuren am Haus benotze kënnen. Op dëser Plaz kann een eppes Klenges iessen oder drénken. Hei kann een och einfach zesumme sëtzen a sech austauschen. An direkt niewendrun sinn zanter engem décke Jor d'Büroe vum Nordstad-Syndikat ënnerbruecht. Als President vum Syndicat Nordstad sinn ech dann och ganz frou iech eis Beamte virzestellen, zum Beispill den Oliver Birchen, eise Quelleschutzbeoptraagten. Dann hu mer natierlech och e Receveur am Syndicat, de Paul Kohner, Oder eise Sekretär, de Grisiusse Pir. Fir Marketing a Kommunikatioun sënn zoustänneg d'Julie Dimmer an d'Tanja Rassel. An dann den Här, deen all eis Projete koordinéiert an dee sëtzt hei am Büro, dat ass de Jean-Marc Friederissi. Dës Ekipp schafft dann ënnert der Leedung vun dem neie Büro, dee sech no de Gemengewalen nei opgestallt huet. An ech mengen, de But ass et einfach, fir Nordstad fir dës Regioun no vir ze bréngen an als drëtte Pol am Land ze etabléieren. Op dëser Plaz entstinn sou flott Initiativen wéi Kaflokaler oder awer d'Chrëschtdagsbroschür vun der Nordstad. Hei gëtt probéiert Gemeinsamkeet ze schafen tëscht de Fusiounsgemengen, obschonn d'Fusioun u sech jo nach net steet. E grousse Projet ass dobäi d'Initiativ Liewensmëttelpunkt. Liewensmëttelpunkt ass e Projet wou mir d'Liewensmëttel an de Mëttelpunkt setzen. Mir probéieren do d'Acteuren alleguer beieneen ze bréngen. Dat fänkt un am Fong vum Som, deen hiergestallt gëtt, iwwer d'Produzenten, déi dat Ganzt da planzen, ernten, dat, wat mer dann do erakréien, dat gëtt vereedelt, da kréie mer schéi Produiten, Gedrénks oder wat eeben dann hiergestallt gëtt. An dat gëtt da jo weider verkaf an duerno am Endeffekt gëtt dat an engem Restaurant verschafft zu engem schéine Plat. An dat heescht, dat sinn ganz Ketten, also wierklech vum Som bis op den Teller. Eis ass bewosst, dat dat e grousst Thema ass, de ganze Food Cluster, nenne mer en emol esou. Dat kann net nëmmen an der Nordstad passéieren, mee mir wëllen awer do eis Akzenter sëtzen. Dat heescht, eis ass et wichteg, dat mer hei an der Regioun, also och iwwer d'Nordstad eraus, déi Leit all op den Dësch bréngen a mat deene wierklech konkret dru schaffen, wéi mer hei d'Leit méi no un déi lokal a saisonal Liewensmëttel kréien. Vläicht spéider dann och eng Kéier ee richtege Foodcluster, deen hei säi Sëtz kritt, fir um nationale Plang och un deem Beräich ze schaffen. An der Nordstad-Zäitschrëft hex, do ginn all dës kleng Initiative siichtbar. Do kënne sech d'Bierger véier Mol am Joer ukucken, wat fir e Plus d'Nordstad schafe kann. An et gesäit dono aus, wéi wann dës scho fläisseg géife mat an d'Pedall drécken. Et sinn alles Aktiounen, déi mer jo maache fir d'Geschäftswelt, ob dat elo Kaflokal oder Radbonus ass. Dat heescht, mir probéiere se wierklech mat an d'Boot ze huelen. Mir kréien och ganz gutt Resonanz am Fong och vun hinnen, datt se soen, et ass gutt, datt Der bei eis kommt, datt mer schwätzen. Si kréien d'Problemer och mat. All Ufank ass schwéier. Dat heescht, mir hu Projete wéi de Radbonus. Am Ufank ass dee relativ lues ugefaang, mee do maache mer jo am Fong ee Gewënnspill. dat ee Kilometer sammelt an desto méi ee sammelt, dat ee méi Chance huet fir schéin Kaddoen am Fong geholl ze gewanne vun eise Partnergeschäften. Mir hunn dëst Joer domat bal 180.000 Kilometer gemaach, wat wierklech net verkéiert ass. D'Startlokal vun der Nordstad um Fridhaff bitt also net nëmmen de Betriber den ideale Kader fir sech ze entwéckelen, mee och d'Basis fir all déi aner Nordstad-Projeten. Iwwregens kann am Startlokal Och jiddereen, dee Bedarf huet, e Versammlungsraum lounen, fir maximum 250 Euro den Dag. An, gutt ze wëssen, 50 Meter vum Lokal ewech gëtt et eng Bushaltestell, déi een op Dikrech, Ierpeldeng an Ettelbréck féiert. An der ganzer Nordstad-Wirtschaftszon sollen um Enn eng 26 Entreprisen ënnerkommen. Dobäi ginn et Gruppéierungen, sougenannte Cluster. Een Deel ass nëmme fir Industrie a Baubetriber, een Deel fir kleng a mëttelgrouss Entreprisen an een fir den Automobil. An do steet zënter enger Zäit jo schonn ee besonnesch schéint an och nohaltegt Gebai, dat vun der SNCA. Am Summer 2023 war déi offiziell Ouverture vun deem drëtte Site vun der Société Nationale de Circulation Automobile um Fridhaff. No Sandweiler an Esch huet d'SNCA domat elo och eng zentral Statioun fir de Norde vum Land, wou all Aktivitéiten zesummekommen. Hei kann ee säi Gefier immatrikuléiere loossen, Umeldungen souwéi Ofmeldungen tätegen. D'Wahlvorschrift, Är Foto gëtt beaarbecht. Är Foto gouf ugeholl. Bei der SNCA an der Nordstad-Wirtschaftszon ginn donieft all administrativ Demarchen duerchgefouert, déi an Zesummenhang mam Fürerschäin stinn. Hei kann ee säin theoreteschen wéi och prakteschen Exame maachen. Eng speziell Pist fir Manövere mécht et méiglech. Virun allem awer kritt de Client hei en agreabele Kader gebueden, hei fëllt ee sech bal wéi an der Vakanz. Dass net bewosst esou gewielt gewiescht war, net an deem Sënn. Et ass ganz kloer, dass mer eis viru puer Joer eng Visioun gesat hunn, dat heescht eis Clienten an engem agreablen an enger moderner Infrastruktur ze empfänken, wou mer och op hir Besoinen aginn. Mee natierlech war et eis och wichteg, dass d'Personal sech an engem agreabele Kader kann halt ewe schaffen. Ronn 250 Leit den Dag kommen den Ament bei d'SNCA um Fridhaff. Wa mëttwochs d'Theorieexamen ugesot sinn, ginn et der souguer bis zu 350. Awer waarden kann hei scho richteg Spaass maachen, wat net zulescht och doru läit, datt vill op Holz gesat gouf. D'Thema Nohaltegkeet stoung beim Bau vun dësem Gebai am Virdergrond. Et ass esou, datt mir, eis war et ganz wichteg, datt mer halt eeben op dee Punkt do aginn. Dofir hu mer vun Ufank u gesot, Mir maachen en Holzbau. Mir hunn och eng Photovoltaik op den Daach installéiert, genau esou wéi d'Wärmepompel. Natierlech war et eis och wichteg, dass mer an engem agreabele Kader wéi Holz an och energieeffizient halt ebe schaffen, genau esou wéi Materiale verschaffen, déi halt eben der Ëmwelt, soen ech elo mol, nëtzlech sinn. Dobäi kommen Heizkierper, déi souwuel heizen, wéi och kille kënnen. D'Clienten, wéi Mataarbechter, si méi wéi zefridde mat deem, wat si hei gebuede kréien. A fir datt och déi aner Sitë valoriséiert ginn, sollen souwuel d'SNCA zu Sandweiler, wéi och zu Esch elo moderniséiert ginn. Zu Esch ass souguer geplangt eng Kernsanéierung duerchzeféieren. Den Dikrecher Roland Gaul huet an den achtger Joren zesumme mat e puer Sammlerkolleegen de Militärmusée zu Dikrech an d'Liewe geruff. Zanter senger Pensioun huet de fréieren Direkter vum MNHGM awer nach ëmmer weider am Déngscht vun der Erënnerung un den Zweete Weltkrich geschafft. Virun aacht Joer huet hien zesumme mat senger Fra eng Agence fir Erënnerungstourismus gegrënnt. Vun dësem November un awer ass elo Schluss mat de beléifte Gaul's Legacy Tours. Mir haten d'Geleenheet de Roland Gaul op enger vu senge leschten Touren ze begleeden. De Roll Gaul ass vun Bouf un leidenschaftleche Sammler, eppes wat hie scho vum Papp geierft huet. Firwat awer huet hien sech grad fir militärescht Material interesséiert? Well et an der Zäit net vill Distraktioun gouf, huet de klenge Roll mat senge Komerode vill am Bësch gespillt, wou sou vill Krichsmaterial louch wéi een es nëmme wollt hunn. En Hobby, deen allerdéngs och mol sollt zu Problemer féieren. Do waren heiansdo Schwieregkeeten dobäi. Ech ka mech erënneren un zwee, dräi Fäll, wou d'Police eng Kéier an d'Schoul komm ass. Mir haten da schaarf Munitioun dobäi. Als Bouf wousst een dat schonn net, mee dat hat einfach en Attrait. An déi Saache sinn da beschlagnahmt ginn an dunn krut mer dat puer an d'A kaul, esou virun. Dat däerf ee jo haut net méi maachen. Awer grad dat, mir hu bal missen op zéng bibelesch Wieren ni méi esou eppes unzepäcken, grad dat huet du genau de Géigendeel gemaach, dass nach méi gesammelt ginn. Och dem Roll seng Mamm war op eemol guer net méi begeeschtert, wéi d'Plaz doheem ëmmer méi knapp gouf. E glécklechen Zoufall wollt, dass grad an där Zäit en Deel vun der aler Brauerei fräi gouf, wou de Roll Gaul a seng Kolleegen dunn hir véier Sammlungen ënnerbruecht hunn. D'Gemeng huet d'Gebai an d'Rei gesat an si hunn alles eleng ageriicht an dekoréiert. Entstan ass dobäi deen eenzegaartege Militärmusée, wéi een en och haut nach kennt. De Roland Gaul huet dunn aus sengem Hobby och nach säi Beruff gemaach, hie gouf den éischten Direkter vum MNHM. Duerch seng Aarbecht am Musée gouf hien ëmmer nees gefrot, fir mat Amerikaner oder Däitsche Visitten op deene Sitten ze maachen, wou hir Virfaren am Zweete Weltkrich gekämpft hunn. Wéi d'Pensioun koum, huet hien duerfir zesumme mat senger Fra eng Agence fir Erënnerungstourismus gegrënnt. And so that was not always easy, initially the men had to be evacuated like this.

Nodeem si den Dag virdru schonn de Militärmusée zu Dikrech besicht hunn, wandelen si elo hei an de Spuere vun hirem léiwe Familljemember. We have grandchildren and great grand and a great grandchild here and to be here for his hundredth birthday and and to celebrate it and and the army and his days fighting in world war two and liberating countries was very very important to him throughout his life so For us to be here and learn about that and sort of be part of it later and especially on a a big date like this is is really uh really exciting for the family. Zanter 2015 huet Roll Gaul eng 12 bis 1500 Leit am Jor duerch all dës Plaze gefouert an domat zu der Erënnerung un déi schrecklech Evenementer vum Zweete Weltkrich bäigedroen, besonnesch déi vun der Rundstedt-Offensiv, der Battle of the Bulge. So this is originally that's

Get a hot meal and then get ready for new orders. Eng wichteg Plaz vun der Mémoire ass och hei zu Méischdrëf, wou zum Beispill den 23 Joer jonke Vincent Festa, e Schneider mat italieenesch-amerikanesche Wuerzelen, am Januar 1945 an der Rundstedtoffensiv leie bliwwen ass. Seng Zwillingsjongen wollten 2016 déi lescht Schrëtt vun hirem Papp novollzéien, de Roll Gaul, konnt dat méiglech maachen an huet d'Beweegunge vu senger Trupp retracéiert, déi och am sougenannte River Crossing am Asaz waren. Dat ass natierlech fir si eng enorm sentimental Approche, wa se dann in the footsteps of vum Bopi trëppelen duerch en Duerf, wou nach Haiser sinn, wou d'Kierch nach ass, genau wéi se war. Heiansdo bréngen se souguer Fotoe mat. Heiansdo hat en Amerikaner eng Kamera, deen huet dann e Bild geholl vun enger Lëtzebuerger Famill, wou dann d'Leit Déi meescht sinn och schonn dout, mee do sinn da Kanner drop, wéi déi elo dann an déi 70 Joer sinn. An dat ass dann natierlech eng immens sentimental Rencontre. De Papp war an deem Haus an hei hutt Der dann tangibel Lëtzebuerger Familljen, déi si deemools bekäschtegt hunn. Meeschtens hunn d'Zaldoten herno zeréck an der Heemecht net vill iwwer hir Erliefnisser an Europa an zu Lëtzebuerg geschwat. Wa si bis dout sinn, falen d'Familljememberen dann dacks op d'Notizen oder Bréiwer aus der Krichszäit a wëllen alles ganz genee wëssen. Mat de Gault's Legacy Tours ass esou déi lescht Jore villes zesummegedroe ginn, wat och herno wäertvoll Hannergrënn fir de Militärmusée waren. Et ass jo eng flott mënschlech Erfarung. D'Leit sënn happy, ech sënn och happy derbäi. Et kritt ee vill nei Informatiounen an dann eben déi Frëndschaften, déi doge entstinn. An bemol no esou vill Joer mierkt een, datt do vill Vernetzunge sinn. An ech mengen, dat dréit jo awer och e bëssen zu der transatlantescher Frëndschaft bäi, egal wéi een dat elo wëllt nennen, an dann awer och zu der Geschichtsopbereedung. An dat Ganzt net ze vergeessen, awer och am richtege Sënn objektiv ausgewogen, dat selwecht maache mer och mat däitsche Familljen. Net zu Laascht konnten iwwer dee Wee och nees Familljen zesumme gefouert ginn, wou Lëtzebuerger Mëtt vum 19 Joerhonnert an Amerika ausgewandert waren. Elo awer wëll de Roland Gaul mat all deem ofschléissen a sech méi sengem Hobby, dem Reese widmen, well och fir seng sëllege Reessammlungen aus den Tropen ass elo doheem sou lues keng Plaz méi. Eng Hoffnung awer bleift, datt den Tourisme de mémoire, besonnesch am Éislek, nach weider ausgebaut an och offiziell gefërdert gëtt. Mir hu jo elo zum Beispill dee Circuit um Héichsdrëffer Plateau, dee scho vun 30 Joer entstanen ass, wou nach ëmmer Leit ginn. Mir hunn awer elo neierdings dee. Circuit um Schumannseck, deen enorm gutt beim Publikum ukënnt, deen och ëmmer Deel vun eise Programme war, wa mir mat Touristen oder Visiteure kucke gaang sinn. An ech kënnt mer virstellen, an ech sënn och au courant, datt op anere Plazen am Éislek oder am Land nach esou ähnlech Circuiten entstoen, wou een dann eng Kombinatioun ka maachen, Musée, Terrain, vläicht déi zwee Kierfenter, wat leider d'Resultat ass vun all bewaffnete Konflikt. Deen amerikaneschen an den däitsche, mir wëlle jo ëmmer objektiv dat maachen, déi zwou Säiten héieren an dann nach e bësse Kultur domadder, also schonn zudere Programm. Also do läit nach Potenzial dran. Den nationale Beiendag gëtt all Joer vun engem anere Kantonalveräin am Land organiséiert. Dëst Joer war et un dem Dikrecher Beieveräin an ofgehale gouf dësen an der schéiner neier Ackerbauschoul zu Gilsdref. Mir ware fir Iech bis laanscht luussen. Den LTA zu Gilsdref bitt den ideale Kader fir e Landeskongress fir Beienziichter an Ziichterinnen ofzehalen. Hei gëtt et alles wat et brauch fir Virträg an Atelieren an och nach Gebuertsdag ze feieren. Ëmmerhin huet den Dikrecher Kantonalveräin dëst Joer 140 Joer krut an ass domat och genee sou al wéi de Lycée. Also et ass esou, datt den, d'Ackerbauschoul ass jo am Fong, et gëtt keng, kee Lycée dee besser zu Beieren zu passt wéi d'Ackerbauschoul. Dann kënnt dobäi, datt et en wonnerschéint neit Gebai ass, wat, wou mer herno och eng Visite guidée wäerte maachen, wou d'Leit kënne mat ronderëm goen. Dobäi kënnt awer och, an dat wëssen déi wéinegst, eise Veräin gouf virun 140 Jahre gegrënnt, 1883, An dat war zu Ettelbréck an der nei gegrënnter Ackerbauschoul. Dat heescht, 1883 gouf och d'Ackerbauschoul gegrënnt. An an deem Kontext ass och den Dikricher Beieveräin entstan, als éischte Beieveräin aus dem Land. An dofir si mir am Fong ganz no verbonne mat der Ackerbauschoul. Virun allem awer ass et wichteg, datt esou en Treffpunkt ofgehale gëtt. Imker an Imkerinnen musse sech wéinst dem Klimawandel Ëmmer op en Neits upassen a weiderentwéckelen, an dat wéi kaum en anere Produzent, ass d'Beidach eng zimmlech empfindlech, awer wichteg Hëllef an der Liewensmëttelproduktioun. Mir hunn elo an ënnerschiddleche Raim Ateliere gemaach an et geet am Fong geholl drëm, fir de Wëssensstand vun den Imker weiderzebréngen, dat heescht esouwuel um prakteschen Niveau, wéi och op deem aneren, also um theoreteschen Niveau. An ech denken, dat ass einfach eng flott Geleegenheet fir en Austausch zwëschent Imker, awer och mat anere Leit, déi un der Imkerei interesséiert sinn, ze hunn. Tatsächlech ass esou en Dag net nëmme fir Imker interessant. Zu Gilsdref gouf et zum Beispill och Virträg iwwer Allergien op Beien a wéi ee sech desensibiliséiere kann, Virun allem wollt den Dikricher Kantonalveräin den nationale Beiendag sou lieweg ewéi méiglech gestalten. An net manner ewéi 4 Atelieren konnt een zum Beispill d'Bei op hire schlëmmste Feind, d'Varroamilb, ënnersichen. Oder awer zum Beispill säi Refraktometer richteg eichen. Mä wat mer hei maachen ass, mir stellen eise Refraktometer an. Dat heescht, den Andreas huet en Referenzhund matbruecht, wou e genau weess, wéi vill Viichkeet en huet. An elo gi mir hin an testen eis Refraktometer mat sengem Hunneg. wësse wéi vill Wäert mer brauchen a stellen dann deementspriechend eisen Apparat an. Ass eebe wichteg, well mat der neier Marque nationale, mat der AOP, musse wéi fréier ënner 18 Prozent bleiwen. Da muss mer natierlech wëssen, wa mer eisen Hunneg testen, ob eisen Apparat richteg geet oder liicht donieft läit. Dat verbessere mer haut, dat déi Apparater net e Poffer geicht sinn. An da kruten d'Imker an Imkerinnen och all Detailer zu de Subsiden, wéi och zu der neier Marque nationale, mat där de gudde Lëtzebuerger Hunneg nach besser soll geschützt a vermaart ginn. De grénge Gemengeconseiller Fränk Thillen ass selwer Hunnegproduzent a ganz aktiv am Veräin Lëtzebuerger Hunneg. Wat ass den Zweck dovun? Mä datt ee sécher weess, datt Lëtzebuerger Hunneg vu gudden Imker, déi seriö schaffen, den Hunneg ass kontrolléiert am Labo, e gëtt geschmaacht, Datt een also sécher, datt ee richteg Qualitéit kritt. An ech mengen, jiddereen huet matkritt, datt dee Hunnege, wéi ee sou seet, aus EU und anderen Länder, deen ass oft verfälscht. An de Lëtzebuerger Hunneg ass eben Originalhunneg. Mécht een eppes fir d'Imker hei, mécht een automatesch eppes fir d'Bestäubung hei am Land. An ech mengen, do huet een eng gutt Qualitéit an ee gutt Gewëssen. An dee Lëtzebuerger Hunneg zeechent sech besonnesch doduerch aus, datt e fest ass a geréiert, woumat d'Nuancen am Goût nach besser erauskommen. Den nationale Beiendag ass deemno e wichtegen Dag, fir datt mir dësen eenzegaartegen Hunneg och nach laang genéisse kënnen. Dee selwechten Dag wéi de Beiendag war am Ciné Scala zu Dikrech e ganzt anert Evenement, dat sech un d'Frënn vum Film adresséiert huet. De 70. Festival National du Film d'Auteur vun der Fédération Luxembourgeoise du Cinéma d'Auteur. De ganzen Dag iwwer goufe Kuerzfilmer vun Amateurcineaste gewisen, déi dann um Enn mat Präisser ausgezeechent goufen. Opfalend fir de 70. Filmdag waren déi vill jonk Zuschauer am Raum. Natierlech waren déi meescht komm, well si och selwer Filmer presentéiert hunn, an dat am Kader vun engem Clubprojet. Eng vun de Konditioune fir matzemaachen. Awer grad dat mécht och, datt et schwéier ass nach genuch Nowuess ze fannen. Wëllt feelt eis wéi iwwerall och an den anere Länner un de Jugend. D'Jugend feelt eis an déi al gro Männer, déi elo nach alleguerten do sinn, allze laang halen déi och net méi duer. Also mir bräichten dringend, dringend, dringend d'Jugend. Fir dass mir dat kënnte fortsetzen. Trotzdeem ass d'Qualitéit vun deem wat um Filmdag presentéiert gouf zum Deel ganz héich, wéi hei de Film In Frame, deen no enger Idee vum Elena La Balestra vum Studio 816 entstanen ass an dann och mam Jugendpräis ausgezeechent gouf. An der Kategorie Fantaisy Iwwerdeems huet de Guido Haesen mat senger ganz philosophescher Produktioun La durée d'un instant iwwerzeegt. Vu Sucre aus geet eise Wee duerch d'bolivianesch Héichanden nach méi no zum Himmel zou, op iwwer 4.000 Meter, Direktioun Potosí mat sengem räiche Bierg. Dem Jeannot Huberty säi Film Terrorico iwwer eng Sëlwerminn an de bolivianeschen Anden sollt an der Kategorie Informatioun iwwerzeegen, zesumme mat der Susi Sommer hirem interessanten Documentaire Claude, Sarah et Emile iwwer d'Belle Isle an der Bretagne. Op dëser schéiner Insel huet de Moler Claude Monet perfekt Motiver fir seng Biller fonnt an déi weltbekannte Schauspillerin Sarah Bernard e Refuge vum Stress an der Haaptstad, ouni ze wëssen, dass hei de klenge Waisen Emil gelidden huet an enger Strofkolonie, wou jugendlech Stroftäter an Orphelan tëscht 1880 an 1970 zesummen ënnerbruecht waren. Grouss Gewënnerin vum Filmdag awer war, wéi schonn e puer Mol virdrun, d'Chantal Lorang. Si huet esouwuel an der Kategorie Fiktioun gewonnen, wéi och de Prix du Jury krut. Hire Film Behind the Mask mam Kënschtler Raphael Springer a mam Museker André Mergenthaler soll déi verzweifelt Sich vum Kënschtler no Inspiratioun erëmspigelen, eng zum Deel düster, awer. Ganz ästhetesch Produktioun. Also ech fannen de Filmfestival ëmmer extrem gutt organiséiert. Ech fannen et flott, datt d'Leit, och d'Amateuren, eng Plattform gebuede kréien, wou se trotzdeem e bëssen hir Filmer kënnen engem Public no bréngen, och am Kino gewise ginn. An da fannen ech et och immens flott, dass si d'Méiglechkeet kréien op d'Unicade ze kommen, nach méi e grousst Publikum ze fannen, eben international. Wat ech och flott fannen, dat ass, dass se mëttlerweil esou vill Jonker hei fannen, déi matmaachen, well dat och eben d'Jugend immens inspiréiert fir kreativ ze ginn. Do si verschidden, also et sinn Talente do dobäi, wou e gesäit, déi do e richtegt Know-how hunn, wéi ee muss Filmer maachen, wéi et ass. An déi och filmesch op der Héicht sinn, wéi een dat ka maachen. Déi Kéier huet den FGDSEA-President Nico Sauber iwwregens och selwer matgemaach a gewonnen. Hien huet de Präis an der Kategorie Minute Movie Cup mat heem geholl, mat dem flotte Film Der Schein trügt. Alles an allem huet dëse Filmpräis wierklech ganz beandrockend Produktiounen ervirbruecht, déi e ganzt positiivt Liicht op d'Zukunft vum Film darf werfen. Stehen bleiben! Keiner bewegt sich! Mëtt Oktober, do war zu Dikrech en interessant Sportsevenement, dat mir iech net virenthale wollten. Do goufe bei der Al Schwämm déi däitsch Meeschterschaften am Kajakrennen ausgedroen. Hei e klenge Resumé. Freideg, 13 Oktober, Mëtteg dann um Centre National d'Eau Vive zu Dikrech. Nodeem den Dag virdrun de Wëllwaassersprint fir d'Jugend ausgedroe gouf a moies schonn all d'Schüler am Master gefuer sinn, ass elo d'Finall op Junioren am Gaang.

Es ist schon ein ein großer Tross, der dann hier überall in irgendwelchen Unterkünften ist und morgen ist ja dann die Klassik angesagt, dann geht's dann runter Richtung Bollendorf und ja, wunderschön. Natierlech ass dat Ganzt och eng flott Geschicht fir déi sëlleche Familljememberen, déi hir Kanner bei dëser Aventure begleeden an esou och vill ronderëm kommen. Die Strecke ist anspruchsvoll, nicht zu schwer und es ist sehr schön, dass es geregelt wird über den Ablauf vom Wehr. Dass der Wasserstand immer gleich ist, das hat man natürlich in der Natur nicht immer. Aber die Strecke ist angenehm, ja. Man kann schön zuschauen, die Räder sind immer bei der Sache, ist eine tolle Strecke. Alles an allem war déi hei Meeschterschaft also en zimmlecht freedegt Event, och wann zum Zäitpunkt vun eisem Dréi nach d'Mannschaftsrennen ustoungen. Allgemeng ass elo um Wëllwaasserkanal Paus ugesot. Bis de Mäerz 24 sinn och keng Traininger méi vum Cercle Nautique. CND. An eiser Minutt zréckgekuckt, do huele mer Iech haut mat op de Kierfech vun Dikrech, dee véierten iwwregens schonn. Deen éischte Kierfech, dee gouf et bis 1784 ronderëm déi al Laurentiuskierch am Häerz vun der Stad. Duerno gouf en zweete baussent de Festungsmaueren opgeriicht. Vun 1830 un ass am fréiere Klouschtergaart op der Kluuster en drëtte Kierfecht entstanen, ier 26 Joer méi spéit dunn deen haitege Kierfech a Betrib geholl gouf. Uechtzénhunnertsechsundfofzeg gouf deen haitege Kierfech am Weste vun der Flossbaach ageseent an a Gebrauch geholl. Zwee Mol sollt dëse vergréissert ginn, eemol 1890 an eemol 1954.

Hei gëtt awer och all Joer dem brittesche Royal Air Force Pilot Douglas A. Cameron geduecht, deen 1940 zu Dikrech ëm d'Liewe komm war an zanterhier hei begruewe läit. Am Park vun de besonnesche Griewer am Südweste vum alen Deel vum Kierfecht iwwerdeems kann een historesch Grafsaile vu bedeitenden Dikrecher Famillje bewonneren, wou d'Konzessioun vum Graf net méi erneiert gouf. An domat geet eis Emissioun vun haut op en Enn. An eiser nächster Emissioun, do melle mer eis dann vum Dikrecher Chrëschtmaart. Wat bis dohinner nach alles esou zu Dikrech lass ass, dat weise mer iech elo am Agenda. Ech fir mäin Deel soen iech awer schonn Äddi a wënschen iech eng schéin Adventszäit. Bis dann. De 25 November ass an der Aalseeërei nees de Rendez-vous fir de PMD and Friends Concert. Déi Dikricher Philharmonie an hir Junioren hunn déi Kéier déi feelender Musik op Besuch. Dobäi ass wärend dësem Concert Dirigentewiessel tëscht dem Erny Hammes an dem Daniel Heuschen, dee vum Oktober dëst Joer un d'Philharmonie vun Dikrech leet. Den zweeten an drëtten Dezember dann huet d'Chorale Sängerbond am LCD hiren Optrëtt mat Sängerbond and Friends meet Movies. Loosst Iech an d'Welt vum Kino an der Televisioun entféieren an dobäi iwwerrasche vun engem onerwaarte Sängerbond, dee sech hei op neiem Territoire ausprobéiert. Erlieft en Owend voller Emotiounen, Energie a guddem Humor mat Museksarrangementer vu Filmer wéi Avatar, Harry Potter a Skyfall. Den zweeten Dezember kënnt och wéi gewinnt um 15 Auer am Nomëtteg de Kleeschen an déi al Seeërei, wou hien d'Schoulkanner vun Dikrech mat Séissegkeete beschenkt. Den hellege Mann kënnt virdrun zesumme mat sengem Gesell dem Houseker op der Gare un, wou si sech zesumme mat de Gemengeverantwortlechen am Cortège op de Wee an d'Salle polyvalente maachen. Da réckelt och esou lues Chrëschtdag méi no. De Weekend vum 8 bis den 10 Dezember ass an Dikrech, duerfir schonn emol Adventshopping ugesot. Da ginn et och eng Partie Chrëschtconcerten. Den 10 des 12 ginn d'Junioren vun der PMD um 17 Auer an der Aler Kierch e Chrëschtconcert fir de gudden Zweck. Den 13 Dezember steet e Chrëschtconcert vum CM Nord an der Aler Kierch um Programm, wou Museker op der Gei, Klarinett, Cello a Piano fir eng festlech awer animéiert Stëmmung suerge wäerten. A Not So Silent Night fänkt um 6 Auer owes un. Vum 15. bis de 17. Dezember dann ass nees Zäit fir de Chrëschtmaart an der Foussgängerzon zu Dikrech, deen déi Kéier nach méi schéi wäert ginn. Net ze vergiessen och den Nuetsshopping freides owes bis 21 Auer an der ganzer Foussgängerzon. Zum Ofschloss vum Chrëschtmaart sollt een dann och de Chrëschtconcert vun de Soldschlësselcher mat de Butzen de 17 Dezember mëttes um 5 an der Aler Kierch op kee Fall verpassen, d'Entrée ass fräi.